Pan da chi'n edrach yn ôl ar hanes unrhyw draddodiad, a mae hyn yn wir am yn traddodiad annibynnol ni, mae o fel sa'ch chi'n edrach ar y môr ar lawer y cyfri te, oherwydd mae gennych chi'r llanw cynta pan mae'r syniadau yn dod ac yn cydio, mae yna frwd frydedd, y cyfan sydd yn mynd hefo dechrau mudiad newydd. A wedyn yn hanes y traddodiad annibynnol, Mi ddoth na gyfnod o erlid a wedyn wrth gwrs da chi ar y fôr tymhestlog wedyn da chi'n nghanol storm. Da... Mae'r awdurdodau yn dod ar eich ôl chi, mae pobl yn cael eu herlyn a'i cam-drin, hyd yn oed i dienyddio, a sgynna ni ddim syniad pa mor stormus oedd hi'n gallu bod. A wedyn mae yna gynnwrf yn dod i'r dyfroeth unwaith eto. Mae'r ysbryd yn symud. Fydda i'n meddwl am y ddeunawfed ganrif, a Howell Harris, a Williams Pant y Celyn, a Daniel Rowland. Yn yr ugeinfed ganrif, wrth gwrs, da ni wedi cael môr tawel iawn. De. Rhaid meddwl bod y traddodiad crisnogol, traddodiad annibynnol yn dod i ben. Dim byd o'r fath. Yr unig beth ydy fod y llanw allan yn hwy nag oedda ni yn dybio fasa fo. A da ni'n gweld eisoes arwyddion bod yna lanw newydd yn dechrau, ond eglwysi newydd, bywiog, dynamic, sy'n cyflwyno'i tystiolaeth mewn byd modern. Llanw a thrai. Tonna'r Môr. Dyna di'n hanes ni.
Mae ffydd yn bwysig i fi. Fi yn credu yn Duw ond fi ddim yn meddwl bod rhaid i chi fynd i rywle Cristnogol i credu mewn rhywun a goffa mynd 'na pob dydd Sul, 'na 'na beth i fi'n meddwl. Dyw'r hanes i'r lle ddim yn bwysig o gwbl. Mae, mae jyst y beth y ti'n credu ynddo. So dwi mynd achos bod fi'n credu, dim achos bod yr eglwys wedi bod yna dros can mlynedd. So. Dim bychang uh, dim bod mynd i eglwys na capel ran fel ar dy Sul, na rw. A felly fe fo'n onest nag o'i chilwi. O, wedodd chi, mae, mae cypibr yn gwenu yn agos at yngalon ni, achos, o, sa'n meddwl bod dim fath gapel i gael, achos fyna ar y ffarm ni wedi cael y magu, a mae, mae cypibr yn gwenu rhywbeth special iawn i fi.
Mae hanes yn bwysig wrth gwrs. Maen nhw'n gweud mae hanes yw cof cenedl. So, yn yr un ffordd, mae eisiau'r cof ar yr unigolyn er mwyn gwybod pwy un nhw ac o ble maen nhw wedi dod. Mae eisiau hanes arno ni fel cenedl neu fel grwpiau crefyddol er mwyn deall sut i ni wedi cyrraedd le i ni heddi. Mae'n rhoi'r cyd-destun i ni, mae'n rhoi'r cefndir i ni wybod pwy i ni ac o ble ni wedi dod. Wel, oni bai am hanes, fydden ni ddim yn annibynwyr. Mae ma, ma annibynwyr i hunain fel, fel mudiad yn mynd yn ôl uh, rhyw bedair canrif i gyfnod lle roedd na newid sylfaenol yn natur crefydd. Uh, cyn y cyfnod na, oedd pawb i gyd yn mynd i'r eglwys gyda'i gilydd, oedd popeth yn cael ei wneud yn dorfol neu yn llwythol. Oedd dim unigolion yn bod, oedd dim hawl gan yr unigolyn i feddwl fel unigolyn. Ac o hynny mae annibyniaeth yn tyfu. Er mwyn i ni ddeall y sefyllfa ni ynddo fe heddi mewn ffordd, mae rhaid ni fynd nôl i'r gorffennol. Os 'yn ni'n gweld capeli yn cau ar draws Cymru, mae hwnna'n deillio o'r ffaith bod 'na gymint ohonyn nhw wedi cael eu adeiladu. Mae'n dangos i ni cryfder anghydffurfiaeth yn y gorffennol. Felly, mae'r holl broses o dwf a falle dirywiad yn rhywbeth mae angen i ni olrhain er mwyn deall y sefyllfa sydd ohoni. A mae 'na weithiau wersi i ddysgu. o'r cyfnod pan oedd rhai o'r capeli yma falle ar eu pryfiant, os maen nhw nawr yn, yn dechrau dirywio.
Dwi'n eistedd ar hyn o bryd yn yr union fynachlog yr oedd Martin Luther yn byw ac yn astudio ni hi pan oedd o yn fynach ifanc yn Wittenberg. Mi oedd o a stafelloedd uwch fy mhen ni yn y fan yma.
Yr adnod allweddol gan Martin Luther oedd yr adnod y cyfiawn a fydd byw drwy ffydd, lle oedd yn sylweddoli mai drwy ffydd yn Iesu Grist oedd rhywun yn cael maddeuant ac yn dod i berthynas efo Duw. Ond oedd 'na lot o sgil effeithiau neu arwyddocâd i hynny. Uh, dau beth. Mi oedd y pabyddion yn meddwl bod rhaid cael maddeuant drwy yr eglwys gatholig ac oedden nhw'n gwerthu maddeuant Maddau Eba oedden nhw'n galw nhw. Ac oedden nhw'n gwerthu'r rhein er mwyn codi arian. Oeddech chi'n gallu cael maddeuant am hyd yn oed llofruddiaeth. Mi oedd Martin Luther yn gwrthwynebu hyn a deud, da chi'n cael maddeuant drwy ffydd yn unig yn Iesu Grist.
Wel, mi oedd y wawr wedi torri. Mae Martin Luther ei hun yn deud, o'r dwrnod hwnnw, mi ddaru mywyd i newid yn llwyr. A'r gwir amdani ydy, fod y newid oedd wedi digwydd iddo fo, nid yn unig i newid y, y, y fynachlog yma, nid yn unig i newid Wittenberg oedd yn le di-nod dros ben, nid yn unig i newid yr ardal, nid yn unig i newid yr Almaen. Mi oedd yr hyn oedd o wedi i sylweddoli, wedi ddarganfod dan law Duw, yn mynd i newid Ewrop gyfan a lledu allan dros y byd. Meddyliwch o fama, mynach ifanc yn ei dri degau yn darllen i Feibl. Rheol arall oedd ganddyn nhw oedd na dim ond y pab yn Rhufain oedd yn cael darllen a dehongli y Beibl, ac yna mi oedd yn rhaid i'r offeiriad ddilyn esboniad y pab o'r darnau oedd o'n i esbonio. Ac unwaith eto oedd Martin Luther yn dweud, na di hynny ddim yn wirionedd, uh, mae gan bob Cristion yr hawl i ddarllen y Beibl. A dyma fo'n mynd ati'n syth bin i gyfieithu y Testament Newydd i Almaeneg dealladwy i'r bobl yma yn Wittenberg a'r Almaen. Ac yna, yn sgil hynny, fe aeth cenhedloedd Ewrop ati i gyfieithu'r Beibl i iaith i hunan, a fe effeithiodd ar Gymru, William Salesbury yn 1567 yn cyfieithu'r Testament Newydd, ac yna Beibl at William Morgan ym 1588, sydd yn yn galluogi ni heddiw i ddarllen gair Duw yn yn iaith yn hunan, y Gymraeg.
Mae gwreiddiau y traddodiad annibynnol, y traddodiad am annibynwyr Cymru yn perthyn iddo fo, mynd yn ôl i'r unfed ganrif ar bymthag, i gyfnod y Brenin Harri'r Wythfed, a'i awydd o i dorri'r cysylltiad rhwng yr eglwys yn Lloegr ac eglwys Rhufain a'r pab wrth gwrs te, a hynny oherwydd bod o'n dymuno cael ysgariad oddi wrth ei wraig ar y pryd. Fe wnaeth e sefydlu cyfundrefn eglwysig gwbl annibynnol ar Rufain yn Lloegr a Chymru, a honno yw Eglwys Loegr. Um, oedd Cymru ddim yn cael ei gydnabod fel gwlad ar wahân uh, y pryd hynny wrth gwrs. Tra fo hyn yn digwydd yn Lloegr, mi oedd y diwygiad protestanaidd wedi dechrau ar y cyfandir. Da ni'n meddwl am Wittenberg, da ni'n meddwl am Geneva, a da ni'n meddwl am yr iseldirodd lle oedd yna gryn dipyn o brotestaniad wedi ymddangos.
Wrth gwrs, oedd y wladwriaeth yn syried bod hyn yn fater chwildroadol, oedd e fel taflu bom mewn i genol y wladwriaeth, achos oedd y wladwriaeth uh, uh, i, ar draws Ewrop i gyd, uh, gwedwch bedair canrif yn ôl, yn styried bod crefydd yn ffordd dda y crefydd yr eglwys fawr wladol yn ffordd ardderchog i ddisgyblu pobl, i ddweud wrth bawb beth o'n nhw fod i wneud trwy'r amser. Oedd Big Brother yn dweud wrthoch chi beth o'ch chi fod i wneud. Wel nawr oedd yr, yr eccentrics ma, a'r bobl esoteric ma, oedd ym mhob pentre, ym mhob plwyf, ddim yn derbyn hynny, ac o'n nhw moyn cael eu crefydd i hunain, achos o'n nhw'n dechrau teimlo mai Unigolion, yr enaid unigol, oedd yr unig ffordd y gallech chi gael gwir grefydd.
Ymhlith y bobl ddaru ddatblygu y syniadau mwy eithafol yma am natur yr eglwys oedd pobl fel Robert Brown a Henry Barrow a John Greenwood yn Lloegr. a bachgen ifanc o'r enw John Penry o gefn brith yn Sir Frycheiniog.
Sgwennodd John Penry dri llyfr ar Gymru yn begian ar yr Eglwys Wladwriaethol i drio dod â gwell pregethu at y Cymry ac yn wedyn yn ei iaith ei hunain. A y cyfan nath yr Eglwys yn y diwedd oedd um, cyfieithu'r Beibl i'r Gymraeg a yn 1588 a ond uh, fe laddwyd uh, Penri achos bod e'n ormod o chwildroadwr. Oedd y Llywodraeth yn gwrthod derbyn John Penri fel dim byd ond chwildrowr peryglus iawn.
Da ni wedi enwi yn swyddfan Abertawe ar ôl John Penri, ti John Penri, ac yr ydyn ni'n dal i ymweld â chefn brith a chofio cyfraniad y dyn yma. Gafodd ei ddienyddio naw ar hugian oed oherwydd i argyhoeddiadau Cristnogol dwfn ynglŷn â natur yr Eglwys ac ynglŷn ag anghenion Cymru ar y pryd. Mae rhaid pidio tybied bod Cymru wedi troi'n wlad angydffurfiol yn, yn amser y Tuduriaid, roedden ni'n cwerid amser hir iawn, ac ydych chi ddim yn cael yr achos annibynwyr cynta um, yng Nghymru, y syniad yma o eglwys fach o unigolion yn cael ei crynhoi at un y tu cwrdd hyd at sefydlu Llanfaches ym 1639.
a mi oedden nhw'n dod o bob cyfeiriad yn y cyfnod yma yn y 1620au i glywed William Roth yn pregethu. Gymaint ohonyn nhw mewn gwirionedd, yr oedd efo pregethu allan yn y fynwant o gwmpas yr eglwys, a wedyn mynd i mewn i'r eglwys i hun i weinyddu'r sacrament. Ac yn fanna, yn Eglwys y Plwyf, Llanfaches, y sefydlwyd yr eglwys annibynnol gynta yn 1639.
Ond wedyn ni, yn ystod yr rhyfel cartre, a choswyd i ryw raddau gan annibynwyr a angydffurfwyr yn nwyren Lloegr, yn gwrthwynebu lywodraeth Charles y Cyntaf ac yn wedig syniadau un o brif weinidogion Charles y Cyntaf oedd yr Archesgob Laud ac oedd Archesgob Laud am ddefnyddio yr eglwys wladol i drio disgyblu pawb i dderbyn beth oedd y brenin yn moyn iddyn nhw wneud. Ond oedd yn nwyren Lloegr a, am Bryste a Norwich a Llunden a dwyren Lloegr, i chi'n cael pobl hyd yn oed yn y wlad, uh, yng nghefen gwlad, yn teimlo bod nhw'n unigolion ac o'n nhw am gael crefydd i hunan. Un o'r rheini oedd Oliver Cromwell, Ac o Oliver Cromwell yn arwen byddin yn erbyn Brenin Charles am ryw bum mlynedd a wedyn ni enillodd y frwydr yn erbyn Charles y Cyntaf a fe gollodd Charles i fywyd a fe sefydlwyd gan Cromwell a'i fyddin math newydd o lywodraeth yn Lloegr roedd yn rhoi tragwyddol hewl i'r sector fel bedyddwyr ac annibynwyr ac yn y blaen i sefydlu i heglwysi ar draws Lloegr ac, ac i, a dod â nhw mewn i Gymru a gwth, gwthio nhw ar y Cymry. Wedi cyfnod Cromwell fe ddaeth y frenhiniaeth nôl ac fe ddechreuwyd erlid ar y, y Cristnogion hynny yn y, yn y cyfnod hwnnw. Uh, 1660 oedd y, y flwyddyn pan adferwyd y, y, y frenhiniaeth, ac un o'r pethau y nath y, y brenin newydd, Charles yr Ail, a'i, a'i gefnogwyr, oedd sicrhau bod y Protestaniaid oedd, neu'r Piwritaniaid oedd wedi bod wrthi yn gwrthwynebu ac yn cefnogi Cromwell, bod rheini yn cael eu herlid.
Yr holl nod oedd i ceisio gwahardd pobl rhag cyfarfod, rhag addoli a dilyn cydwybod. Felly dyma'r cyfnod mwyaf anodd, ac yn ystod y cyfnod yna felly oedd angen bod yn reit ddyfeisgar a reit ymroddedig er mwyn parhau gyda'r achos. Um, a ni yn gweld lot fawr o um, ystriwiau'n datblygu, dilliau'n datblygu er mwyn treol cario ymlaen gyda'r brofes trwy'r cyfnod yma. Um, I ni'n clywed yr er enghraifft am annibynwyr, am anghydffurfwyr ardal Cwm Meirig, a rhyw fath o god cyfrinachol lle oedden nhw'n gosod y dillad allan i sychu ar y llwyni cyfagos, ac oedd lliwiau'r dillad yna yn dangos a oedd yn digon diogel iddyn nhw ddod i addoli.
Un o'r mannau dirgel lle o'n nhw'n dod ynghyd a'n agos yma i Bencader oedd ogof Cwmhwplyn. Oedd mae'n eraill, wrth gwrs, yn si gyfyrddin o dan arweiniad rhai fel Stephen Hughes uh, yn, nhw yn, yn dod at ei gilydd. Ond yma yng Nghwm Hwplyn, um, fe bydden nhw'n dod i'r gysgod yr ogof i, i gynnal i, i hoedfaon, ac fe bydde ysbiwyr o amgylch y lle yn uh, chwilio mas os bydde'r sheriff yn dod gyda'i fintau o Gaerfyrddin, fe bydden nhw'n gallu gweld e o fellter, a rhybuddio y bobl a fydde'r rheini'n gallu mynd dros yr afon Teifi mewn i Geredigion mas o uh, faes y diwrdod y sheriff, ynddo fe. Gallen nhw gael eu cosbi'n drwm, ynddo fe, gallen nhw gael dirwy drom, fe allen nhw gael carchar, fe allen nhw gael hyd yn oed i helltudio i'r Caribi, i Jamaica. A dyna oedd y math o gosb oedd yn cael ei roi ar y bobl yma, oedd yn beiddio bod yn anghydffurfwyr yn y, yn y cyfnod hwnnw. Oedd nhw'n bobl ddewr. O'n nhw'n bobl oedd yn barod i wynebu cosbau fel hyn. O'n nhw'n bobl cyfrwys hefyd. Mae yna un stori am yma yn yn Pencader am wraig yn cael ei stopyd gan yr awdurdodau wrth bod hi'n dod i addoli yma yn Pencader ac o'n nhw'n gofyn i i ble chi'n mynd a, ac mae hi'n ymateb ac, ac yn dweud uh, wrthyn nhw uh, fi'n mynd i wrando ar ewyllys uh, fy mrawd hynna yn cael ei ddarllen. Uh, a dyna'r ffordd Wnaeth hi ddim gweud celwydd, ond dyna'r ffordd oedd hi'n gwneud yn siŵr bod hi ddim yn, yn cael ei arestio yn y fan a'r lle. Yn y ddeunawfed ganrif, ar ôl yr erlid, uh, oedd rhyddid gyda nhw i godi uh, capeli bellach, er i bod nhw yn dal yn fudiad uh, uh, oedd yn cael ei ystyried yn beryglus ac nhw ddim yn boblogaidd gan yr awdurdodau o gwbl. Ac un o'r rhesymau o'n nhw yn dod mas o'r, or eglwys wladol yn y, yn y cyfnod hwnnw oedd uh, y rhwysg oedd yn perthyn i'r eglwys wladol a'r pomp a'r holl bethau yma uh, oedd yn digwydd. Felly fe ath yr anghyd ffurfwyr tuag at symlrwydd A, a hynny oedd yn bwysig yn ei golwg nhw. Ac mi roedd y capeli cyntaf nhw yn ei adeiladu, yn capeli syml iawn, dim ond pedwar wal a, a core neu ffrwme yn yr adeilad a pilpit un pen o'r adeilad ar ford gymyn. Dyna i gyd fydde wedi bod yn yr adeilad. Mi, mi roen hwn yn syml tu hwnt, pwysles ar y symlrwydd hwnnw. Yr Annibynwyr oedd yr enwad cryfa o ran yr anghydffurfwyr yng Nghymru ym 1689. Oedden nhw mewn sefyllfa gweddol, ond wrth gwrs lleiafrif bach iawn oedd yr anghydffurfwyr yn gyffredinol, yn ni'n sôn am ryw un y cant falle ar ddiwedd yr ail ganrif ar bymtheg. Dim ond lleiafrif bach iawn oedden nhw, ond mae'n rhyfedd pa mor gyflym maen nhw'n lledu yn ystod y ddeunawfed ganrif, i ryw raddau achos bod busnes yn newid, mae pobl yn mynd yn fwy cyfoethog, maen nhw'n uh, maen nhw gallu sefydlu busnes i hunain. I ryw raddau mae ysgolion yn lledu, mae llyfrgellodd yn lledu, mae llyfrau mwy o lyfrau yn cael eu cyhoeddi, a felly uh, gyda mudiad um, uh, Griffith Jones Llanddowror, ych chi'n cael ysgolion yn lledu i bob rhan o Gymru, ac unwaith ych chi'n cael miloedd o oedolion a phlant yn darllen yn y tridegau, pedwardegau a phumdegau, chwedegau y ddeunawfed ganrif, i chi'n cael miloedd o bobl uh, o gyhoedd yng Nghymru sydd yn gallu gwneud i crefydd ei hunain unwaith y canw ddoen neu dri llyfr. Oedd Griffith Jones ddim yn dysgu pobl i sgwennu, ond os ddim eisiau i chi ddysgu sgwennu, ond mae eisiau chi ddysgu darllen, i wneud eich crefydd eich hunan. Beth falle sy'n sbarduno'r twf mawr wedyn yn y ddeunawfed ganrif yw'r Diwygiad Efengylaidd. Mi nath e greu wrth gwrs yr enwad Methodistaidd, y Methodistiaid Celfinaidd ag Wesleiaid, ond hefyd nath e roi'r sbardun 'ma i'r Annibynwyr a'r Bedyddwyr, a ma'r holl traddodiad diwygiadol 'na yn effeithio ar yr Anghydffurfwyr yn gyffredinol.
Yn raddol, o'n nhw'n gallu gweld bod y Methodistiaid, Williams Pantycelyn er enghraifft, yn sgwennu cymaint o emynau diddorol a bywiog a hwyliog nes bod nhw'n dechrau copio'r Methodistiaid ac oedd crefydd yn, ar ein bynwyr wedi ni yn, yn, yn, yn derbyn y ffaith bod rhaid i chi gael emynau a cymanfaodd canu ac yn y blaen ac o'n nhw'n uh, i chi copio, mae un enwad yn copio'r llall wedyn ni. Cyfnod y bedwaredd ganrif bymtheg oedd cyfnod air yr anghyffurfwyr. Oedden nhw wedi cael rhyddid i addoli ac oedden nhw yn recriwtio'n gryf iawn trwy Gymru. Mae cyfrifiad crefydd 1851 yn rhyw fath o ben llanw. Oedd e'n cadarnhau beth oedd yr anghyffurfwyr wedi ymers tro. Mae nhw oedd yn y mwyafrif, bod yna fwy o anghyffurfwyr yng Nghymru nag o eglwyswyr. Ni oedd yn fawr. Nid lleiafrif bach dibwys oedd pobl y capel o'r diwedd. Ni oedd yn cynrychioli'r Cymry oedd yr eglwys yn ddim. Lleiafrif bach dibwys. Oedd yr ymgyrchu wedyn er mwyn datgysylltu'r eglwys, fel nad oedd 'na eglwys swyddogol yng Nghymru. Oedden nhw'n gweld bod Cymru'n wahanol i Loegr, a bod angen felly i'r Angydffurfwyr yng Nghymru fod yn gydradd â'r eglwyswyr. a dyna mewn ffordd oedd yn lliwio lot fawr o ymgyrchoedd nhw. Llwyddiant gydag ysgolion, llwyddiant i godi capeli, llwyddiant i gael cymenfaoedd canu, llwyddiant i gael cymdeithasau cenhadol ar draws yr Ymerodraeth Brydeinig, llwyddiant i gael um, gafel ar yr um, yr Aelodau Seneddol o 1868 ymlaen, cael gafel ar y peiriant gwleidyddol. Um, felly, cyfnod o 1800 i 80au, gwedwch, 90au, uh, bedwaredd ganrif ymyddeg, oedd cyfnod gorchest yr angydffurfio ac oedd e yn gyfnod gorchestol.
A hefyd wrth gwrs oedd y balchder yma yn y ffaith bod nhw yn y mwyafrif. Ac oedd hynny wedyn yn cael ei adlewyrchu yn y broses yma o adeiladu capeli. Oedd ail hanner y ganrif yn gyfnod o adeiladu capeli, maen nhw'n sôn am wyth bob wythnos yng Nghymru. Ac mae'n llawer tre yng Nghymru chi'n gallu gweld gweddillion hynny gyda'r enwadau i gyd yn gwynebu gili yn gros y strydoedd. Yr hyn a wnaeth wahaniaeth mawr i ddatblygiad yr Annibynwyr oedd sefydlu Undeb yr Annibynwyr yn y 1870au, um, ac fe ddaeth eglwysi oedd o'r un anian at ei gilydd i, i sefydlu yr Undeb honno. Roedd hyn er mwyn cynnal pethau fel cyfraniadau i'r genhadaeth dramor, cynnal cenhadaeth i gael eglwysi Saesneg i'r gorlif boblogaeth o Saeson oedd yn allus mewn i Gymru a mewn perygl o fynd i'r eglwys wladol yn lle dod ato ni fel annibynwyr, a cynnal cronfeydd i weddwon, pregethwyr angydffurfwyr neu blant amddifed, pregethwyr oedd wedi marw, dwedwch, yn ddeg ar hugain oed, lot fawr o bregethwyr yn marw yn ddeg ar hugain ac yn gadw, gadael Llond ti o blant, wel nawr yr undeb oedd yn gallu roi help. Felly oedd na lot o resymau uh, practical i, i, i sefydlu'r undeb.
Wel, mae'r tyst cyfoes yn olrhain ei wreiddiau yn ôl i'r tyst Cymreig a gyhoeddwyd Nid yng Nghymru, ond yn Lerpwl, a hynny ym Mehefin 1867. Roedd Lerpwl bryd hynny, wrth gwrs, fwy na lai yn brif ddinas Gogledd Cymru, gan fod cymaint o Gymry Cymraeg yn, yn byw yno, nifer o gapeli ac yn y blaen. Y golygydd cyntaf ar bapur oedd yn cynnwys newyddion lleol, newyddion cenedlaethol a newyddion rhyngwladol oedd un o weinidogion Lerpwl, dyn o'r enw John Thomas, ac roedd e'n cael ei gynorthwyo gan dîm o weinidogion y ddinas honno. Roedd e'n flaengar iawn gyda mudiadau gwleidyddol a chrefyddol yn areithiwr a abal a llanbaid mae'n debyg, ac fe atholwyd ef yn llywydd Undeb yr Annibynwyr ym 1878. Fi oedd e hefyd yn gadeirydd Cymdeithas Cynulleidfaol Cymru a Lloegr. Unodd y tyst Cymreig a'r dydd ym 1871, yr un flwyddyn ac y sefydlwyd Undeb yr Annibynwyr, ac fe argraffwyd am gyfnod yn Nolgelle. Mae papurau enwadol fel y tyst wedi bod yn bwysig iawn wrth gwrs. Oedden nhw'n rhan o greu hunaniaeth yr enwadau a hefyd creu rhyw fath o deimlad bod nhw'n gynulleidfa unedig. O'ch chi'n gallu cyrraedd pawb oedd yn darllen y tyst ac oedden nhw'n teimlo bod nhw'n rhannu'r un profiad wedyn. Gothon nhw wir am llawer o'r enwadau yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg bod yn cynhyrchu'r papurau yma er mwyn rhoi gwybodaeth defnyddiol a hefyd creu'r ymdeimlau yma o hunaniaeth.
Ym 1892 gollynngwyd y dydd o'r teitl ac fe ymddangosodd y tyst ar ei newydd wedd. Roedd hysbysebion yn cael lle amlwg, dyna oedd yn talu amdano. Ro'ch chi'n cael hysbyseb am gyfrol newydd o emynau ochr yn ochr yn llythrenol a hysbyseb am wregu syllwynau, trusts, cynhaliaeth ysbrydol a chynhaliaeth gorfforol. Am ryw reswm roedd llwyth o hysbysebion am eli clwy'r marchogion, neu piles, efallai am fod y seddau mor galed a'r pregethau mor hir bryd hynny.
Mewn ffordd, beth 'yn ni'n gweld yw wrth gwrs enwadau fel yr Annibynwyr yn ceisio defnyddio pa bynnag dechnegau oedd yn gyfoes, oedd yn fwyaf modern yn eu cyfnod nhw. Felly'r y wasg argraffu yn y ddeunawfed ganrif, a papurau newydd erbyn chi'n cyrraedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg, mae'r cyfnodolion ac ati yn datblygu. Falle erbyn heddi, gallech chi gweud bod pethau fel cyfryngau cymdeithasol falle yn fwy priodol, bod rhaid addasu tymor gyda'r oes. Ond falle bod yna dal rhyw werth mewn cael darn o bapur a chi'n teimlo bod pob un yn sy'n perthyn i'r anwed yn darllen ar yr un pryd. Mae'r o leia'r teimlad na fydd yn gweud o fod yn rhan o'r un uned, yr perthyn i'r gymdeithas, i'r rwydwaith yma, wedi bod falle yn ffactor bwysig iawn gyda'r anghydffurfwyr eriod.
Hanfodion eglwys annibynnol yw'r argyhoeddiad na all unrhyw gorff boed yn Llywodraeth, boed yn Senedd, boed yn uh, synod, uh, unrhyw gorff gwladol na chorff eglwysig, reoli beth sydd yn digwydd yn yr eglwys leol.
Dysgu mai dim ond un Duw sydd. Mae'r eglwys leol yw'r bobl sy'n ymgynnull. Mae'r eglwys yw'r gynulleidfa ac mae'r gynulleidfa sydd i benderfynu ar ba drefn i fabwysiadu, beth i'w wneud a'r ffordd y dylid mynd ati iddi addoli ac yn y blaen. Ac nad oes unrhyw hawl gan unrhyw gorff allanol i ddweud wrth yr eglwys lleol beth i wneud.
Pan da chi'n gofyn beth sy'n bwysig i annibynwyr, da chi'n dechrau hefo yr eglwys sydd yn cael ei sefydlu trwy fod yna nifer o bobl yn dod at ei gilydd ar y dechrau i wneud cyfamod a'i gilydd ger bron Dyw. Ac maen nhw'n dweud fod y, y, y, y grŵp arbennig hwnnw o grisnogion sydd yn ymgyfamodi i bod nhw yn cytuno i fod yn eglwys Iesu Grist yn y lle hwnnw, a'i bod nhw'n mynd i um, ddilyn i harglwydd mewn ufuddod i'r gair, sef yr, yr, yr ysgrythyr, y Beibl, a hynny dan arweiniad yr ysbryd glân. Mae'r ffaith bod ni bob amser yn perthyn i, i bobl yr ymylon ers y dechrau, dyn ni ddim yn perthyn i ganol cymdeithas y wladwriaeth wastad. Mae hynny'n rhoi y gallu i ni bob amser i ferniadu. uh, feirniadu'r gymdeithas seciwlar o'n cwmpas i, bernadu cymdeithas y Daily Mail a'r Daily Express a'r Times a'r Telegraph ac yn y blaen. Mae'n a'r BBC ac y wladwriaeth. I ni, rhywsyd neu gilydd, mae bod mewn capel angydffurfiol bob amser yn eich rhoi min ar eich berniadaeth chi, ond hefyd mae'n eich gosod chi wrth mynd i Eglwys Annibynwyr, chi'n cael eich gosod ar wahân i'r gymdeithas, ac chi'n clywed yn y bregeth yn aml iawn, nid pob bregeth, chi'n clywed yn aml iawn yn y bregethu Cito Pris ap Gwynfor er enghraifft, neu Tudur Jones, er rwy'n fel yna, i chi o'n clywed y llais beirniadol miniog yma yn dod, a dyna yw hanfod yn, yn heglwys ni, dwi'n meddwl. Mae angen y dystiolaeth honno'n gref iawn ar ein byd ni, sef yr annibyniaeth barn, annibyniaeth trefn, annibyniaeth uh, yn y ffordd i ni'n yn, uh, rheoli ac yn gweithredu. Um, uh, mae angen yr amrywiaeth yma ar, ar ein byd ni, um, amrywiaeth ieithyddol, amrywiaeth uh, diwylliannol, am, amrywiaeth dyna sydd yn gwneud bywyd uh, ym mor gyffredin a dyna, yn ôl fel ni'n deall, lle mae Duw yn dymuno, wrth gwrs. Uh, fe sydd wedi creu'r cenhedloedd dwy'n y cyfan i fodolaeth. Mae Duw yn ei hunan, y drindod sanctaidd yn amrywiaeth, yn dyfa, e, nid unffurfiaeth mae honno, ac mae'n dymuno'r amrywiaeth yna. Ni'n gweld e yn ogoniant byd natur yn hamgylch ni. Fi'n mynd i bregethu nawr, Rhodri.
Y gwir amdani ydy yr ydan ni yn medru teimlo'r rhyddid arbennig ym mhresenoldeb Dyw. Da ni'n gwrando ar y gair, da ni'n cymhwyso'r gair wedyn ni'n sefyllfa ni yn y presennol, yma hynny yn aml iawn yn, yn her fawr iawn, yn enwedig pan da chi'n gweld beth sy'n digwydd yn y byd ac yn yn cymdeithas ni. A wedyn, wrth gwrs, da ni'n yn crynhoi at yn gilydd i, i weddio ac i ymostwng ac i chwilio be di dymuniad Dyw ar yn cyfer. Mae hwn i gyd yn cynhyrfus iawn iawn, de. a mae'n bleser o beth gweld cenhedlaeth newydd o bobl ifanc ar hyn o bryd yn ail ddarganfod y pethau yma oedd yn gwefreiddio pobl fel William Urbury a, a John Penry a Walter Craddock a'r heini yn eu cyfnod nhwtha.